Abusuafo, yɛma mo akwaaba ɛba efu adwuma ko. Na ɛnɛ da yi no, yɛbɛpuem wɔ adwuma ko a yɛne ɛyɛ NDC Constituency Executives yɛno bɛdi nkɔmmɔ. Na ɛnɛ da yɛn nyinaa yɛyɛ aware dɛ good news ɛpuem ɛma ɛyɛ dɔm dodoɔ a wɔwɔ adwuma ko yɛn Nesiam. Osiane dɛ yɛn Member of Parliament a yɛato aba a ɔrepresent yɛn wɔ Ghana Parliament no, ne mmerɛ kakra ni ɛna aban, Ghana aban ɔde no kɔgyina court The Ambulance yɛ a ne bo nyinaa som yɛ €2.37 million a nka ɛyɛ Professor Mills aban dadaw a na ɛwɔ do no, ɔyɛ n'adwen dɛ ɔtɔ dɛm ambulance no na ɔdze ama yɛ National Ambulance Service na nka wɔdze edi hɔn dwuma na nka Ghana ayarsa etum afa ne ntomo pa akɔ do. Naaso ekopue ase a NPP aban nsesa bae no, wɔse wɔbɔhwɛ hɔn nkrataa mu no yɛ adze a Honourable na ɛyɛ Richard Gyakpa, Uh, wɔn deal no ɛyɛ ade a asɛm wɔ ho a wɔde kɔpue court na mmerɛ kakra ni akɔ back and forth back, back and forth a na ɛnɛ da ɛna ɛyɛ appeals court wɔde ɛyɛ decision ɛyɛ two one majority decision ɛbae dɛ asɛm no basis bi anim dɛ ɔdɛ ɛyɛ honorable atofo ɔsen ɔbɔbue uh, ɔbɔpue anaa ɔbɔbue ne defense na wobisa no ano nsɛm ɛwɔ ɛyɛ court na yɛbɔpue ma te dɛ ma mekan no constituency executive wɔ ha

Ɛna edi kan no, yɛbɛda mo ase bebree dɛ yɛbae so no moagye pen dɛ edwuma a yɛyɛ no mobɛma kwan ma constituency no mu so woehu nsɛm a ɛkɔ do wɔ hɔn aber na adakye. Na asɛm yi a aber no mo reaction wɔ court ne decision no tse dɛn? Yo, yɛbɛda wo ase. Nokwasɛm nye dɛ, in the year twenty twenty one December, yɛbɔhwɛɛ a nna wɔreyɛ yɛ e-levy no ho edwuma. Yileb ne mpaasɛɛ no, Dɔkta Forson was so strong in opposition to the Yileb ɛnam ne ma NPP fo yɛ wɔn Attorney General n'akwan no, wɔanto, wɔantinki through papa nti na wɔadwene ho dɛ wɔpɛ kwan bi a wɔbɛfa do a wɔbɛkana no atom nti na wɔyɛ Yileb no ara before its approval no ara na wɔdze kɔɔ court dɛ Akos Financial Lawsuit 6 involving some purchase of uh, 2.37 Uyo ambulance ɛyi no na ɔno no wɔkɔ court no court no yɛwɔ steps first one na ɔdɛ wo charge wo charge wo akyerɛ wabɔ kɔ adu kɔ adu no kyerɛ dɛ ebi aba media dɛ o dɛm na wɔdɛ ayɛ na akɔ court na wɔatutu anum nsɛm nti wɔbɔ in charge no na ɔkɔ court na ɔkɛ dɛ ɔnyɛ guilty sɛ yɛn ama nipa no ka kyerɛ dɛ ɔnyɛ guilty a ɔnyɛ guilty sɛ ɔndi fɔ a so ɔdi fɔ dɛ a ɛno de the person will be convicted but ɔka dɛ wondzi fɔ a ɛno dze na kyerɛ dɛ ewɔ dɛ awo prosecution no a yɛ the attorney general no ehwɛ na e open wo case e open wo case a what you do is that offence biara per the evidence act na per the criminal offences act and procedure act no ɔwɔ ne special ingredient ɛna kwan a wɔfa do a wɔpɛ proof nti sɛ Eboprove, ebɔcall the witnesses with some other document and exhibit to show dɛ indeed nyimpa no ɔacommit offence. Na offence no dɛ wɔse willfully causing financial loss to the state. Ɔkyerɛ dɛ ɔama country no ahwer ewie. Na ɔno abɔ atopɔr sen ɔmaintain ne nuisance ara till dɛ nkorɔfo no wɔrestudy ɔdze wɔ witness. Ebɔhwɛ a one Edumagye was one of the witnesses na Agyeman.

because awo na ɛyɛ prosecution nti wo case no ɛde ba na ewie case no so a wɔ biribi a yɛhyɛ mfimfini hɔ ɛwɔ middle of the trial ɔfɛn submission of no case to answer ɔkyerɛ awo aka wasɛm nyinaa ewie as prosecution another agent ɛwɔ dɛ court no rule as to whether or not through your testimony no ɛtuma establish dɛ nipa no wɔ answers to give. Naansaana no, Kwadu no bii dɛ ɔkyerɛw request for letters of credit to the Bank of Ghana without an authorization from the then Minister, Sir Tepe. Onabuat Forson no letter no so a yɛ exhibit in court no, nna wɔ mu dɛ he signed on behalf of Sir Tepe, the Honourable Minister. Ntsi court na ada wogyina do a ndɛ Wayɛ no me mɛbɛ bɛkyerɛ mu wɔ but wo do submission of no case no the high court being the trial court at the time she said apa ho apa ho nti at the time no o rule dɛ Dr. Forson should come and answer because eh, prosecution no wɔatum wɔakyerɛ dɛ indeed he did it without authorization in fact he wrote the letter without authorization na Dr. Forson sɔ nsa ase osiane dɛ ansa na ɛbɛka dɛ wanyɛ without authorization no it must be either a document from the Ministry of Finance at the time Ebia Ɔnabɔ Atorɔsen kyerɛw lɛtɛ no. Ebia sɛ Tepe kyerɛw lɛtɛ bi dɛ ɔno onyim dɛm lɛtɛ no a Ɔnabɔ Atorɔsen ɔakyerɛw no ho hwɛ. Anaa so dɛ nyimpa no ɔyɛ living witness a ɔwɔ no, our prosecution no bɛfa no as part of your witnesses na ɔabɛka dɛ oh, ma prosecution no ka no yɛ ampa. Me, me, me deputy, mekaa kyerɛɛ no dɛ ma ɔnkyerɛw dɛm lɛtɛ no a ɔkyerɛwee. Anaa ɔnnyɛ ame mpo na mekaa kyerɛɛ no dɛ ɔnkyerɛw. Court of Appeal koraa kyerɛ dɛ sɛ nntum annyɛ dɛm adze no a, ɔkyerɛ dɛ you have not established prima facie that he did without authorisation because throughout the Opening of the case of the prosecution there was no where a wɔtumi frɛ sɛ tɛpɛ ma wɔbɛkae dɛ wɔama no tum anaa dɛ lɛtɛ bie no wɔafi ministry hɔ ɛkyerɛ dɛ wɔama no tum because lɛtɛ no ampa ɔkyerɛ no ɔkyerɛ no sign for no there is a seal a ɛwɔ do dɛm seal no ɔnabɔ atopɔ so doesn't have it is only at the ministry of finances office and BOG would never have acted over the letter without that seal nti letter no go went back to Sɛtɛpɛ and he put the seal on it nti with that seal no per the evidence act section thirty seven it is presumed to be regular until it is rebutted with other evidence. ɛno nti na ɛna ɔnabɔ atofo sɛ dabi ana ɔkɛ dɛ nkurɔfo wɔ nim wɔka ahɔn a wɔka media nyinaa they didn't know law is law law is law nti mɛba yɛn dɛ ɔnabɔ Wɔn rule tia no dɛ wɔn bue ne defence no he dis he was dissatisfied ɔna gyapa nyinaa so they went to the court of appeal to re review the decision of the high court on whether or not ɔna about person should open his case but Ghana court ɛte ma ɛte nti asɛm na ɔde kɔɔ na ɔde kɔɔ. Ɔwuu wɔ thirtieth March twenty twenty three dɛ ɔmmbue ne defence na ɔde kɔ April twenty twenty three ɛna wɔatwe wɔn ara ma ɔno abɔga wɔabue ne defence no kɔ awie mu wɔaklose ne case awie but the case was still pending in the court of appeal nti ɔno abu awie na akagyapa no a wɔgu da wɔyɛ no ɛna maa no ana court of appeal wɔawu dɛ nkanyi dɛ nkɔ ɔbue ne defence no koraa nti anything that went on at the high court was null and void in fact

illegal possession of eh, ebi ekuta wi wɔ ha sisi a ɛno no ɛba nam a ɛnam de ekura wɔn ti na ade no so yɛ ade a wɔn pɛ de obi abɔ pɛnti awo na do onyam ɛyɛ awo na ɛyɛ allergy but awo na ɛyɛ causing financial loss according to court of appeal does not form part of the strict liability rule it is a free do obi wɔ ayɛ ade without authorization ne claim dɛ he didn't have the authorization because it does not form part of it the burden of proof is on the prosecution to prove that indeed he didn't have but you failing to call

There was also another issue whether or not dɛ ɛyɛ letter of credit na payment anaadɛ ɛnyɛ payment anaadɛ ɛyɛ guarantee. In fact, Kwaku Aduamanu was citing wɔ uh, 125 pages page document na ɛyɛ judgment no dɛ ɔwɔ admit on, on oath in court dɛ dɛm wei no ɛyɛ guarantee because obisa no bɔ dɛ mete dɛ na Ɔno Albert Forson lawyer no bi sen dɛ ayɛ eh, eh, chairman of eh, PAC, ɛyɛ public account committee before. LC ɛyɛ guarantee another payment. Ɔsɛ ɛyɛ guarantee. Nti when you say this, it means that Ato Forson has not made any payment. Na dɛm ade no yɛ guarantee dɛ sɛ wɔtum satisfy all the requirements of

Atofo nso was concluding mu sɛn but law no ne nkyɛkyɛm yɛ dzen nti kɔ fam na akyerɛ obi mu wɔ atsase a wɔnntse ase nti ɛnam dɛ ɔkɔgye sika wɔayɛ dɛm there was no stealing ɔkɔdɔ obi akɔgye sika in law wɔfrɛ no stealing ɛkɔ wie sika stealing yɛ section 124 ɛna kɔ so financial law hyɛ 179a of the criminal offences act nti ne dze na wɔde maa no no wɔpɛ akyɛ dɛ n'adze bi ama wɔakɔ financial law school state

ɔnyɛ nwie na ɛka kyerɛ mi nkɔkɔ mbɔ obi ɛba nnam pɛ na kyerɛ adwuma a wokɔ sukuu wɔ dɛ yɛ to prove the the you he who alleges must prove no you are giving it to the accused person which is not his job ɛno so was stated in the in the court of appeal ɛyi yɛfrɛ bibi onus reversal onus reversal ndɛ awo anyɛ wie biribiara na accused person no wɔ dɛ ɔba no bɛkyɛ but awo nyɛ wo Wo part no wie as prosecutioner a court no bɛhu no ok from the way we have yɛayɛ biribiara no yɛfiri dɛ papa ose ɔni authorization nti wɔakyerɛ dɛ ɔni authorization ampa there is a letter from sɛtɛpɛ dɛ wɔaka dɛ ɔni authorization anaa dɛ sɛtɛpɛ abɛka dɛ ɔni authorization nti sɛ ato sɛ authorization a ɔmmra na ɔmo prove not when you were not able to call any witness with no contradictory document dɛ ɔni authorization na ɛde wano ka dɛ ɔmo opi so the high court completely erred

And the official duty biara no ɛyɛ regular nti sɛ ɔka dɛ on behalf of sɛtɛpɛ a it is regular it is for you to rebut it with evidence that it is not regular so i think the okay. so so we are so happy. ɛm dɛ kasa na aka no ne nyinaa ne
na ɛm dɛ ɛnyɛ mo executives ɛna ndc fo pɛ constituency ne mu nyinaa obiara ne ni agye osan dɛ ɛnyɛ fɛ nsɛm fata adwuma afofo.

Wotum dzi asɛm bi tow do by force dɛ wɔpɛ dɛ wɔyɛ biribi because according to Gyapa ne conversation with the AG, Godfrey Dame, ɔse Nana Akufo-Addo na Finance Minister no wɔbɔ mu kɛɛ dɛ ɔtseetsee hɔn dodow ntsi wɔnhwɛ na wonyi ne si nkyɛn. Na mayɛ hɔn ebufuw koraa na Nana Akufo-Addo kɔɔ eh, Parliament, eh, Parliament hɔ na ɔn'abatowar so tum kãa kyerɛ n'enyim dɛ ɔyɛ incompetent wɔ n'enyim. Nna ebaa dɛ dɛm dɛ won speed up even the trial ntsi ebɔhwɛ a trial beebi yɛ koe eh, Collins Daadamoah ndze nnyɛ ndɛ. yɛn dɛ. Ɛyi ɛɛ agriculture ɛɛ agriculture cocoa board maa ni ne di wɛ wɛ de hɛn wɔn do hwɛ bàtò anankote ne de no sɛ yɛ japa a wɔn maa na yɛn bi develop from a kɛ they were trying to give judgement in the first of May kyɛ dɛ complete persecution. Na mɛ yɛ awɛhoɔ no dɛ yɛ wɔ few months away from elections nti mɛ ɛkɔ do no nyina na ɛha wɔ biara. Exactly exactly nti as it stands now ne de ɛɛ. The liberty of Doctor Forson has been properly restored. Yes. Nti, adwuma kura na esiam no. Yɛbɛ yɛ dusi sɛ yɛ hope yɛn about Forson. Ɛyɛ eh, nokwa. Nti no matter what no yɛn so yɛbɔ yɛbɛ tan n'akyi. Okay. Amede with my simple knowledge in law no mi nim dɛ sɛ ɛba ndɛ ɛyɛ wɔyɛ fɛ paa deɛ there's no way anybody can incarcerate him ebi a na wɔayɛ fɛ and that ɛno so na yɛ vindicated by the court of appeal nti. Everything happening at the high court is not there again so we cannot continue. Yɛbɛda mo ase bebree dɛ mo anya mmerɛ na mo akyerɛkyerɛ edwuma kɔ enya ne si am mpanyinfo no ma ɛkɔ do ɛwɔ court ɛna decision na aba nti mpanyinfo yɛbɛgyaa mo na yɛama mo congratulations na yɛnim dɛ election year so na yɛwɔ mu no nti edwuma pa a mo yɛ mo de boa constituency no yɛbɛsrɛ mo dɛ mo nkɔ do na mpuntu ntumi mfa ne ntoma pa mfura wɔ edwuma kɔ enya ne si am. Um, nti abusuafo, uh, mehu nkɔmmɔ a yɛdi no a, ɛyɛ constituency executives a wɔwɔ NDC, communication director, ɛna n'abedi akyi, ɛna nkurɔfo a wɔka ho no, ɛna yɛne wɔn atwetwe nkɔmmɔ no. Na ɛyɛ Dr. Atwo Forson a ɔyɛ MP, ɔno ɛna aban, Ghana aban de no kɔgyina court. The ambulance bi a wɔkɔyɛ a wɔkɔfa abaeɛ no, nyɛ adeɛ a wɔmiti specifications, ɛno nti wɔde no kɔgyina court dɛ nka wɔbɔ no kwadu, nanso ɛkɔwie ase no, um, appeal court ɛyɛ judge fo a wɔkɔ tena ase a wɔwuli asɛm no nipa abien yi wɔka dɛ daabi ɛho hia koraa dɛ nka Dr. Ato Forson wɔ ma ma obegyina court na opin ne defense nti no mekɔ wie ne dɛ court of appeal judges wɔ sɛ ɛyɛ Dr. Ato Forson ɔnkɔ fie na ɔnkɔ dwen ne ho na dwum ne dwumadi biara so a odi no ondi na ɔmfa mbu ne constituency a ɛyɛ adwuma ko enya ne siam na constituency no so ɔntum ɔmfa ne ntoma pa ɔmfa mfira nti mpanimfo no ɛne yɛn yɛne wɔn bɛdidi nkɔmɔ a yɛtie wɔn reaction afa asɛm no sɛ efi adwuma kwan yɛn na esi am na wɔn nsa ka video yɛ a yɛbɛsrɛ wo dɛ yɛbɛhyɛ na obi foforɔ so bɛyɛ bi na wahwɛ